Rabatadaky Muhammet Bäşinji uniwersitetiniň logika we pelsepe bölüminde professor bolup işleýär, käbir arap uniwersitelerinde gaýybana professor bolup sapaklary berýär, pelsepe, logika, ahlak we dil pelsepesi ugurlarynda eserleri bar, öz eserlerinde yslam däpleri we dessurlary, logika öwredişi bilen baglanyşykly köp täzelikleri getirmäge synanyşýar. Birinji bölüm. Poeziýa tejribesinden ruh tejribesine çenli. Taha Abdurrahman beýleki halklar ýaly araplaryň we musurmanlaryň pelsepe öndürme güýjüniň bardygyny öňe sürýär. Başgaça aýdylanda, aýdylan iddalara subutnama bermek we mesele döretmek şertleriniň çäginde filozofiki pikirleriş amallaryny görkezmek güýji her halka berildigi ýaly araplara-da berilmişdir. Taha Abdurrahman durmuşynyň irki döwürlerinde Çagalykda goşgy ýazmana başlaýar. Ýigrimi iki ýaşa çenli muňa dowam edýär. Emma kän wagt geçmänkä, dürli sebäplere görä goşgy ýazmagyny bes edýär. Munuň esasy sebäplerinden biri goşgynyň pikir we ýazuwda hakykatdanam bir dogrulyk bolup kabul edilmedigine kanagat getirýär. Taha Abdurrahman filozofiýa başlamagyna sebäp bolan soragyň Biz köp sanly we taryhy çuňlugy bolan ymmat bolsak-da, haýsy pikiriň biziň ýeňmegimize sebäp boldugy soragy bolmuşdyr. Bu we şuňa meňzeş soraglar we täsirler bilen Taha Abdurahman goşgyny terk edýär we öz ýurdy we milleti üçin has gowy we peýdaly bolmak adyna akyl we subutnamalara esaslanýan berk bilim gurluşlarynyň bolmakdygyna karar berýär. Dini ylymlar pelsepe we esasanam logika ugrunda özüni ösdürýär. Soňra bolsa logika mugallymy hökmünde köp ýyllap uniwersitete leksikalar berýär. Taha Abdurahmanyň ilkinji karary musulmanlaryň ýeňilmeginiň sebäbini düşünmekden ybaratdyr. Ikinji kesgitlemesi bolsa arap diliniň täsirli baýlygy we agramy üstünde bolýar. Başgaça aýdylanda, bir pikir Diliň düşünje berýän manysynyň çuňlugy we gözýetimi bilen kesgitlenýär. Netijede diliň bir tebigy haly bardyr, bir-de ruhy haly bardyr. Bu ruhy tejribe ahlaky gymmatlyklaryny estetiki gymmatlyklaryň derejesine çykarmakdan başlaýar. Taha Abdurahmana görä, filozofiýany rasional gözleg hökmünde kabul etsek-de, oňa gyzyklanýanlaryň hemmesiniň hakykaty akyl bilen gözleýändigi äşgärdir. Akylyň ýeterlik däldigine düşünmek adamyň ejizligine düşünmäne getirýär. Filozofyň pikiriçe, hemişe talap edilýän hakykat elinde däl-de, hemişe onuň öňündedir. Elindäkiniň eýesi däl-de, gözýetimindedir. Taha Abdurrahmana görä netijede adamlar soýut, ýagny manywy sebäbe we akla ýüz tutýarlar. Soýut akyl, zatlara ynanylýan güýji bolan isleg bolsa-da, ruh tejribesi munuň tersine, bu zatlar bilen baglanyşykly arassalanmak, ýagny päkizlenmek islegidir. Şeýlelik bilen, ruhy tejribe usuly bu ýerde äleme bolan söýginiň ýoluny öwretýär. Munuň netijesinde ynsan. ruhy zatlar bilen söýgi esasly gatnaşyk gurýar we bu ýol bilen olar ýakynlaşýar. Taha Abdurahmana görä, akylyň çäkleri matematikçileriň we filozoflar üçin hemişe möhüm mesele bolupdyr. Mysal üçin, Kurt Gödel aňyň, ýagny aklyň çäklendirilendigini subut edýän matematiki teoriýany döretdi. döretdi. Gysgaça aýdylanda, filozoflaryň we matematikçileriň pikiriçe, aň çäksiz däldir, tersine, aňyň çäkleri bardyr. Ikinji bölüm, jedel usulyndan başlap, dialogyň rasionallygyna çenli. Taha Abdurrahmana görä, dialogda esasy zat gepleşikdir, ýagny söhbetdeşlikdir. Aýdylýan sözüň esasy hakykaty bu dialogyň hakykatydyr. Häzirki wagtda gepleşikleriň üç dürli tarapy bardyr. Bunlar tehniki ähmiýeti, içerki ähmiýeti we daşarky ähmiýet diýip atlandyrylýar. Birinjisi tehniki ähmiýete görä, gepleşik, ýagny dialog size käbir hukuklary berýär we käbir jogapkärçilikleri ýükleýär. Mysal üçin size ynanmak we azat gürlemek hukugyny berýär, islän pikiriňize eýe bolup bilersiňiz. Şeýle hem garaýyşlary tankytlamaga we garşydaşa ynanjy eýe bolmana hukuk berýär, munuň öwezine bolsa size käbir jogapkärçilikler ýükleýär. Ikinjisi Tahaut Rahmana görä, içerki ähmiýetdir. Içerki ähmiýete gezek gelende, dialog, ýagny söhbetdeşlik esaslara, ýagny köklere gaýdyp gelýär. Bu möhüm hakykat adamyň ýeke-täk barlygy bolmagy däl-de, bir jemgyýetiň içinde barlygydyr. Munuň üçin, Taha Abdurahmana görä, dialog ynsanyň özüni tanama synanyşygydyr. Üçünjisi, daşarky ähmiýete görä öňünde tutunmakdyr. Ynsanyň pikirlerine we ynançlaryna garamazdan, özümiziň içki dünýäsiniň barlygynyň ortaýa çykmasy beýlekiler bilen gepleşikleriň zerurlygyna esaslanýandygy äşgärdir. Şeýle-de bolsa, käbir adamlar başgalar bilen bolan dialogyny bir jynsdaky toparlar bilen çäklendirmek islär we olary özüne ýakyn diýip hasaplar. Taha Abdurahmana görä bolsa, ynsan belli bir bilgisine bagly bolup, kesgitlenen we gutarnykly düzgünlerini berjaý etmek şerti bilen, özi ýaly pikir etmeýän islendik görnüşdäki ähli toparlary ýadyrgamadan öz serhedini giňeldip bilmelidir. Taha Abdyrahmanyň pikiriçe, beýlekiler bilen tanyşmakdan başga-da gepleşik öz-özüňi tanamagyň artmagyny, adamzadyň has güýçli durmuşa geçirilmegini we subutnamalar öndürmek we görkezmek güýjünde ösmegini üpjün edýär. Oňa görä, beýlekisiniň ýerli we ählumumy ösüşini hakykata ýetmegiň ýolunyň köplügi bilen bagdaşdyrýar. Onuň pikiriçe, diňe hakykata ýetmegiň ýollary köptaraply däl, hakykatyň özi hem köptaraplydyr. Ýagny hakykat ýeke-täk däldir, köplükdir we köptaraplylykdyr. Taha Abdurahmana görä, bar bolan zatlaryň hemmesi menden başga bir şahsyýetdir, başga bir barlykdyr. Sebäbi men hemişe üýtgemegini dowam edýär. Ynsanyň şahsyýeti öz hakykatyna görä bu üýtgeşmeleriň jeminden orta çykýar. Taha Abdurahmana görä, bu başgalyk we köplük wagtyň geçmegi bilen orta çykýar. Bu ýerde başgasy asyl, ynsanyň şahsyýeti bolsa mundan emele gelmekdedir. Ol-a-da köplük Esasy ýekelik bolsa köplügiň abstraksiýasydyr, ýagny soýutlanmasydyr. Bu köplük bize birden-köp dini hakykatyň bardygyny-da görkezýär. Taha Abdurahmana görä, häzirki wagtda iň uly meselelerden biri gepleşik ahlagynyň ýoklugy we üsti Üstesine-de biziň musulman akyldarlarymyz dialog bilmeleriniň ýoklugydyr. Hakykatdanam köp sebäplere görä musulman düýp manada gepleşiklerde ýagny dialogda gorkmaly däldir. Yslam täpleriniň artykmaçlaryndan biri beýleki pikirlere elmydama açyk bolmagydyr. Günbatarlylar hem bu zerurlygy bu gün kabul etýärler. Mysal üçin german filozofy Habermas bize şu gün indi rasional dialog gerek diýip belleýär. Üçünji bölüm Rasionalizm derejelerinden başlap yslam rasionallygynyň beýikligine çelle. Taha Abdurrahmana görä, günümizde esasy kabul görülen pikir rasionalizmiň baky, ýeke we üýtgewsizligidir. Munuň tersine Taha Abdurrahman rasionalizmiň dürli görnüşleriniň bardygyna ynanýar. Oňa görä köp taraply rasionalizm esasan üç bölege bölünýär, soýut rasionalizm, güýçlendirilen rasionalizm we tassyklanan rasionalizm. Taha Abdurrahmana görä akyl şerigatdan, şerigatdan paýhasdan mahrum bolup bilmez. Şerigat bir tarapdan gaýypdan habar getirer, beýleki tarapdan subutnamalardan we sebäplerden doludyr. Gurhana görä, aňyň çeşmesi ýürekdir. Şonuň üçin akyl ýüregiň hereketlerinden, ýagny işlerinden biri bolmalydyr. Bu ýerde akyl bilen köplügiň, ýagny köp taraplylygyň arasynda bar bolan ýa-da aýdyşym ýaly köplük arasynda ortaýa çykan gatnaşyk ýüze çykýar. Aslynda ýürek bir ýagdaýda galmaýan bir zat ýa-da güýçdür. Şonuň üçin bir ştatdan beýlekisine yzygiderli öwrülýär. Taha Abdurahmana görä, häzirki roman rasionalizme ynamsyzlygyň ýörelgesine esaslanýar. Esasy zat hiç hili anyk bilim ýok ýa-da islän maksadynyň peýdaly ýa-da zyýany ýok diýip pikir etdirýär ynsana. Ynam, ýagny ynanç esasly rasionalizmiň esaslandyryldygy baradaky anyk pikiriň çeşmesi başlangyç dini tekstlerdir. Şoňa görä-de, birinji derejeli gymmatlyklary we ýagdaýlar bu tekstlerde saýlanmalydyr. Başga-da aýdyşymyz ýaly, köp taraplylyk rasionalizmi esasan üç bölege bölüp biler, soýut rasionalizm, güýçlendirilen rasionalizm we tassyklanan rasionalizm. Soýut manywy rasionalizm düşünjesi, käbir tankytçylaryň pikir edişi ýaly, duýgular tarapyndan kabul edilýän zatlardan, manywy manysynda däl-de, eýsem ylmy amallardan, esasanam dini ýa-da şerigat amallaryndan soýut manasynda ulanylýar. Bu nukdaýnazardan rasionalizmde ileri tutulýan maksatlaryň peýdalandygyna ýa-da oňa ýetmek üçin kesgitlenen serişdeleriň peýdalandygyny hiç hili ynam ýokdur. Ikinjisi güýçlendirilen akyl. Bu görnüşiň eýesiniň gymmatlyklaryň peýdasy barada takyk pikiri bardyr. Üçünjisi tassyklanan akyl, bu aňyň eýesi peýdalaryna ynamly bolmak bilen maksatlaryny we gymmatlyklaryny şerigatdan alar. Özüni bu gymmatlyklara getiren we şol bir çeşmeden alýan serişdeleriň peýdalary barada takyk pikire geler. Dördünji bölüm. Hereketden syrylan pelsepeden ahlak bilen goldanýan pelsepeýe. Taha Abdurrahmana görä ynam, bilimleri ahlakdan aýyrmagyň netijesinde ortaýa çykýar. Adatça pelsepe subutnamalara we soýut, ýagny manawy esaslanýan ählumumy tümel bir bilim höküminde kesgitlenýär. Beýleki tarapdan Taha Abdurrahman subutnama esaslanýan pelsepäniň ýokdugyny nygtaýar. Onuň ýerine çoguljy, ýagny köp taraply we tapawutlylyk ýörelgesine esaslanýan täze tertip-düzgüniň zerurlygyny öňe sürýär. Oňa görä, pelsepe üçin ahlak beýikligine we gözellige alyp barýan amallar we paýhas üçin esas döretmek zerurdyr. Durmuş ýoly bilen baglanyşykly ähli hereketleriň ýa-da hereketleriň ýagşy ýa-da ýaman bilen häsiýetlendirilmegi mümkinçiligi bardyr. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, yslam dünýäsi filozofiýa barada amaly pikirleniş usulyny täzeden döretmelidir. Bu maksady diňe soýut, ýagny manawy pikir arkaly amala aşyrmak mümkin däldir. Bu ýagdaý musulmanlaryň amal bilen doly baglanyşykly täze bir düşünjäniň we pikirleriň ortaýa çykmasyny talap edýär. Taha Abdurahmana görä, ahlak ýörelgeleri zaýalanan bolsa, diňe bir durmuş ýoly zaýalanman, tutuş durmuşyň tertibi-de tersine öwrülýär. Aslynda ahlak adamzadyň ähli hereketlerini öz içine alýar. Onuň pikiriçe, adamzady çäklendirýän rasionalizmdir. Oňa görä, adamyň adamkärçiligini kesgitleýän faktor rasionalizm däl, ahlaklylygydyr. Ahlak artdykça ynsanperwerlik hem artar. Emma akyl näçe köp bolsa, şonça-da adam bolmarys. Kant ahlagyň esasynyň sebäplilik boldugyny aýtýar. Taha Abdurahmana görä bolsa, dinsiz ahlak bolmaz. Kant ahlagy dünýewi bolup kabul edýär. Emma ahlakda esasy zat dini tekstlerdir. Kant ahlagy dinden tapawutlandyrýar. Emma ahlaky gymmatlyklar Taha Abdurahmana görä, adamyň kalbynda goýlan anyk manalardyr. Taha Abdurahmana görä modern döwletlerde ahlak jemgyýetçilik hakykaty höküminde kabul edilýän kanundan tapawutlanmaýar. Olara görä kanun ahlak gymmatlyklaryny kabul etmekden ybaratdyr. Kanunyň belli bolşy ýaly günbatar siwilizasiýasynda ahlagyň ornuny tutup biljekligini, şonuň üçin kanun bilen ahlagyň takyk bölünmegi pikiri tankyt edilmelidir. Sebäbi bu aýrym ýalňyşdyr. Munuň sebäbi kanunlar kabul edilen wakalaryň hemmesiniň ahlak meselesi bolmasydyr. Ahlak we ylym hiç hili bir-birinden aýrylmaz bir parçadyr. Yslamyň özünde jemleýän gymmatlyklary ähli asyrlarda tutuş adamzadyň kabul etmegi üçin amatlydyr. Bäşinji bölüm Terjime etaplaryndan terjime meselesindäki döredijilik meselesine çenli. Taha Abdurrahmana görä, esasda arap dünýäsi we umuman aýdylanda yslam dünýäsi döredijilige, täze pikirler öndürmäne ähmiýet berdigi mikdarja dowamlylygy bolar. Gynansagam döredijilik pikirinde we döretmek meselesinde yslam dünýäsi günümizde ölmese-de ýüzi gülmeýär. Taha Abdurrahmana görä, dirilmek, janlanmak üçin döredijilik pudagyna girmekden başga ýol ýokdur. Döredijilik eger ynsan bir zady oýlap tapanda, ony döredende hiç kimsä öýkünmez. Döredijilik öýkünme, taklyt däldir. we esasyny, ýagny köküni estetikden, owadanlykdan orta goýar. Taha Abdurahmanyň pikiriçe, arap-yslam siwilizasiýasynda pelsepäniň çökmeginiň sebäbi köpleriň aýdyşy ýaly syýasy däldir. Munuň dogrusy arap dili we arap pikir dünýäsi bilen dolanşykda we ulanyşdaky gowşak bolmagynyň we logikanyň ýoklugydyr. Arap we yslam dünýäsine öýkünmek we terjime meselesinde iň ýalňyş Görelde alnan adam Ibn Rüşddir. Sebäbi Ibn Rüşd Aristotelesiň pelsepesini öz filosofiýasyndan görelde alýar. O, Taha Abdurrahmana görä, arap dilli günbatar filosofydyr. Ol ne hukukçy filosof, ne-de filosof bolan bir hukukçydyr. Ol diňe Aristotelese öýkenen adamdyr. Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, terjime meselesini düşünjeleriň öwrenilmesinde uly ähmiýete eýedir. Söz-söz terjime edilen kitaplardan esas pikiri tapmak kyndyr. Mysal üçin, Dekardyň Pikir edýärin, o wagt bardyryn meşhur sözi Seredersiňiz, görersiňiz diýip terjime edilmelidir. Çünki bu sözlemiň asyl manysy seretmek we görmekdir. Muňa meňzeş bir ýygan mysal bardyr. Sözüň gysgasy terjime we dördüjilik aň-düşünjäniň gelişmesinde esasy zatlardyr. Altynjy bölüm. Modernizmiň ruhundan yslam modernizmine çenli. Taha Abdurahmanyň pikiriçe, diňe däp-dessurlary kabul edip, oňa görä ýaşamak adamlary täzeliklerden uzaklaşdyrýar we olary geçmişde ýaşananlary täzeden öýkünmelerine sebäp bolýar. Oňa görä, Modernistler fanatik we bejerip bolmaýan öýkünjilerdir. Döwrebaplygyň ruhuna düşünmek we döredijilik gazanmagyň ýoly Günbatar tejribelerinden dynmak we adamzat gymmatlyklary bilen baglanyşykly beýleki mümkinçilikleri göz öňünde tutmakdyr. Eger bizde döredijilik we öndürijilik güýji bolmasa, biziň üçin döwrebaplyk ýa-da modernlik ýokdur. Döwrebaplygyň üç esasy bardyr. Bunlar rüşd manysynda akyl, tankyt we hemmetaraplylykdyr. Taha Abdurrahmana görä bu üç esasy kabul eden millet medeniýetli halk bolup biler. Birinjisi akyl esasy. Akyl esasy öz pikiriňize hossarlyk etmek üçin hiç kimi kabul etmezlikdir. Häzirki zaman arap ýurtlary döwrebaplyga öýkünýärler. Şeýle-de bolsa, akyl esasy bize başgalaryny öýkünmegi ret etmäni aňladýar. Ikinjisi tankyt esasy. Tankyt esasy rasional subutnamalar bilen däl-de, berlen habarlar arkaly amala aşyrylýar. Tankytly pikirlenmek özüňe başgalara we töweregiňdäki ähli zatlara garşy çykmak güýjüni bar diýip çaklanylýar. Bu nukdaýnazardan pikirde garşy çykmaklyk çäkli däl, mümkin boldugynca giň we genişleýindir. Üçünjisi, öz içine almak kapsamlylyk esasydyr. Yslam döwrebaplaşyp syýahatymyzyň şu üç ýörege esaslandyrylmalydyr. Şoňa görä-de, kämillik, tankyt we hemmetaraplaýyn bu üç ýörelgäniň hersiniň talaplaryny berk berjaý etmek gutulgysyzdyr. Bularyň esasy sebäbi ruhuň çäkli däl-de, çäksiz bir güýji boldugyny täzeden ýatlamakdan geler. Taha Abdurrahmana görä, döwrebaplyk döwrüň ruhundan başga zat däldir. Onuň üçin taryhy waka ýaly belli bir döwürde döwrebaplygy täzeläp bolmaz. Häzirki wagtda, häzirki zaman manysynda täzelenmegimiziň we döwrebaplyk ruhy baradaky pikirlerimizi gurmak diňe iki esasy usuly arkaly gazanyp bileris. Bularyň birinjisi terjimedir. Bu ýerde döredijilik terjimesini göz öňünde tutýarys. Ikinjisi Gurhany häzirki zaman görnüşinde okamakdyr. Beýlekiler ýaly döredijilikli okamak usuly bolmalydyr. Sebäbi häzirki okalanlarda döredijilik we estetik pikirler ýaly döredijilik-de ýokdur. Aslynda bu iki şert ýerine ýetirilende hiç bir okamak döredijilikli bolup iki şert ýerine ýetirilmese hiç bir okama döredijilikli bolup bilmez. Üç basgançakly usuldan ybarat modernist okyjylaryň tagallalarynyň esasy maksady elmydama dinden aýrylma we dinden aýry pikir etmedir. Esasanam günbatarlylaryň pikiri mundan ybaratdyr. Birinji meýilnamalary ynsana mahsus ýagdaýa getirmek. Modernistleriň esaslanýan ynsanperwerlik meýilnamasyndan tapawutly aýratynlygy Gurhanyň aýatlaryny ylahy derejesinden ynsany derejesine çenli azaltmakdyr. Munuň maksady diniň mukaddesligini ýok etmekdir. Ikinji meýilnama rasionallaşdyrma, akyly dar manaýsy bilen düşünme. Olara laýyk ýa-da laýyk däldigine garamazdan, häzirki zaman usullarynyň we teoriýasynyň hemmesi Gurhanyň tekstini ylmy gepleşikleri arkaly düşünmek ýoluna girýär. Bu usullary ulanmagynyň esasy pikiri Gurhanda görünmeýänleri ýok etmekdir. Üçünji meýilnama, taryhlaşdyrmak. Bu usulyň tapawutly aýratynlygy her bir teksti taryhyň akymy we şertleri bilen baglaşdyrmakdyr. Usulyň maksady Gurhanyň aýatlaryndaky düzgünleri gural bolmakdan çykarmakdyr. Adamlary täzeden öz gadyr-gymmatlaryna gowuşdyrmak zerurydyr. Adamlara öz gadyrlaryny berdigimizde, mukaddes zatlar-da ähmiýetini ynsan bilen täzeden gazanyp biler. Ýedinji bölüm. Ahlak terazisinde döwrebaplyk. Döwrebaplyk, ýagny modernizm on altynjy asyryň başyndan başlap, Galkynyş we dini özgertmeler bilen günbatar jemgyýetinde bar bolup başlady. Bu stil aň-bilim hereketi we Fransuz rewolýusiýasy tarapyndan düýpli ýola goýuldy. Iň soňunda bolsa, senagat rewolýusiýasy bilen ýaýrap başlady. Şeýlelik bilen, häzirki wagtda aragatnaşyk ynkylaby bilen bütin dünýäde diýen ýaly ýaýrady. Şoňa görä-de, häzirki zaman günbatar jemgyýetçilik gurluşynda bäş asyrdan bäri bolup geçen köp düýpli düýpli özgerişmeleriň we netijeleri bilen garşylaşýarys. Bu geçen zamany tapawutlandyrýan zat günbatar jemgyýetine belli bir siwilizasiýa ýagdaýynda has ýokary derejä çykmagy mümkinçilik berýän täsirli we öndürijilikli üýtgeşmelerdir. Bu döwrebaplygyň möhüm aýratynlygydyr. Gysgaça aýtsak, döwrebaplyk döredijiligiň we öndürijiligiň netijesidir. Döwrebaplygyň esasy ýörelgesi bolan rasionalizmiň esasy aýratynlygy ylhamlara bil baglamazdan adamlara täsir etmekdir. Mundan başga-da, sorag edilýän rasionalizm dini habara ters gelýär. Taha Abdurrahmana görä, rasionalizm ýörelgesi pygamberlige ynanmak ýörelgesine ters geler. Sebäbi rasionalizmiň talap edýän zady zatlar hakda höküm berdigimizde diňe akyldan, ýagny paýhasdan başga hiç bir ygtyýary kabul etmezligitdir. Şeýle-de bolsa, musulmanyň pikiriçe, zatlar hakynda höküm çykarmakda ýeke-täk ygtyýar bolan aňyň jogaby ylham ýa-da welilikdir. Bu hakyky kynçylykdyr. Ikinji kemçilik dünýägaraýyş ýa-da dünýäleşme ýörelgesi ýa-da meşhur konseptual aňlatmasy bilen dünýewilik ýörelgesi bilen baglanyşyklydyr. bu ýerde ahyret däl-de, diňe dünýäýe ähmiýet bermeklik ortaýa çykmaýar. Fytrat ynsan ruhuna garyşan ýa-da adam ruhunda gizlenen ähli ahlak manalaryny birleşdirýär. Fytrat bedeni ýaradylyş görnüşiniň ahlakylygynyň, ýagny ýaradyşlygyň ilk başlangyjy bolarak atlandyrylýar. Taha Abdurahmanyň pikiriçe, modernlik häzirki zaman dini hükümler bilen gatnaşygyny kesse-de dini ahlak bilen gatnaşygyny düýbünden kesip bilmedi. Bäş asyrlyk taryhynyň içinde protestanlygyň oýlanyp tapylmagy we katoliklik buthanasynyň döwlet bilen gatnaşygy munuň esasy mysallarydyr. On sekizinji asyrdan ýigrimi birinji asyra çenli Günbatar pikiri jemgyýetiň we şahsyýetiň ahlak taýdan çynlakaý meseleleriniň ortasynda galdyklaryny boýun almalydyrlar. Şol sebäpli soň ýüz ýylda ýaşaýan käbir günbatar alymlary ýigrimi birinji asyryň ýa ahlak asyry bolmalydygyny ýa-da özleriniň asyllaryny ýitirjekdigini belleýärler. Aýdyşymyz ýaly, günbatarlaryň Dine gaýdyp gelmeginiň ikinji alamaty soň ýyllarda ahlaklylyga çagyryşlaryň köpelmegidir. Ikinji görkeziji bolsa käbir modernist akyldarlaryň filozofiki teoriýalaryny esaslandyrmak bilen dini ynanç bilen baglanyşykly düşünjeleri ulanyp başlamagydyr. Haýdeger Lebnas we Derida olaryň diňe käbirleridir. Taha Abdurrahmana görä, ynsan ahlak esasynda kesgitlenýän we aýdyň bolýar. Ynsan aslynda ahlakly jandardyr. Kim ömrüniň hemmesini ahlak bilen gurşasa, adamzadyň, ýagny ynsan bolmagyň ähli şertlerini ýerine ýetirer. Sekizinji bölüm. Araplar pelsepe garaşsyzlygyna nädip ýeterler? Taha Abdurrahmanyň pikiriçe, arap yslam dünýäsi üçin günbatar pelsepesine we usullaryna öýkünmekden ýüz öwürmek we garaşsyz arap yslam pelsepesini döretmek möhümdir. Bu hukuk araplaryň berjaý etmeli boldugy pelsepi bir borçdur. Filozofiki döredijilige arap yslam dünýäsi gaty uly mätäçdir. Günümizde araplaryň pelsepe döretmegine päsgel berýän köp päsgelçilikler bardyr. Bunlardan birinjisi filozofiýany goldaýanlaryň pelsepäniň ählumumylygydygyny we käbir ýerli esaslardan gurulmagynyň möhüm däldigini öňe sürýärler. Ikinjisi pelsepäni goraýanlar we bu ugurdaky usulyň diňe rasionalizmden öňe sürülýändigini aýtýarlar. Üçünjiden Pelsepäni mukaddes ýerde hasaplama meselesidir. Bu pikirleriň hemmesi döredijilik hukugymyzy amala aşyrmakda päsgelçilikleri döretýär. Araplar bu gämi duralgasyndan çykyp, özboluşly esasda filozofiki döredijiligi düşünmelidirler. Taha Abdurrahmana görä ýerli pelsepe ählumumy pelsepesiň sallanjagydyr. Ýagny ýerlilik ählumumylygyň bedenidir. Evrensel manylary ýerli eşik geýdirmek emele getirmekdedir. Ählumumy ölçegleri hakykat, bir-biri bilen raýdaşlyk aýratynlyklarynyň jeminden başga zat däldir. Bu islendik zada başgaça garaýyşdan ybaratdyr. Mysal üçin, adalat düşünjesi ählumumy, Ýöne bu baradaky pikirler her jemgyýetde başgaçadyr. Filozofiýanyň ählumumy ylymdygy baradaky pikir dillerde aýlanyp, aňlarda ornaşsa-da, ynsan ylymlarynda we pelsepesinde ýüze çykan çekişme görnüşi beýleki ylymlarda ýokdur. Sebäbi pelsepe pudagyndaky adamlaryň arasyndaky jedel beýleki ylym pudaklarynda has kändir. Adamyň adamkärçiligini düşünýän ähli zady aýdyň ahlak hereket hasaplanýar. Bu ýagdaýda adamlara öz şahsyýetini we adamkärçiligini berýän ahlak hereketleridir. Bu hünärli hereketleriň netijesinde adam adamkärçiligine gowuşýar. Gysgaça aýtsak, Taha Abdurahmana görä, ýerli ýa-da özboluşlylygy bolmadyk pikirleriň ählumumylygy ýokdur. Dokuzynjy bölüm. Däp-dessurlary häzirki zaman ýörelgeleri bilen nädip sazlaşdyryp bileris? Ynsanlar tebigy taýdan baglanyşykly we aragatnaşykly jandardyrlar. Onuň bu baglanyşyklary wagt we giňişlik arkaly amala aşyrylýar. Wagt bilen baglanyşykly bolmak ony şol bir wagtyň özünde geçmiş bilen baglanyşdyrýar. Geçmiş adamlara iki zat berýär. Birinjisi, adama şahsyýet berýär. Bu aragatnaşyk we baglanyşyk şahsyýetini beýleki adamlardan tapawutlandyrma düşünmek üçin şahsyýetini kesgitleýän medeni ölçeg bilen üpjün edýär. Şoňa laýyklykda, däp-dessur şahsyýeti kesgitleýän serişdeleriň biridir. Ikinjisi, Däp-dessur adamlara öndürijilikli işjeňligiň we döredijiligiň hilini berýär. Olada bolmasa, döredijilikli bolmagyň mümkinçilik berýän öndürijilikli iş bilen meşgullanmagy höweslendirýär. Taha Abdurahmanyň pikiriçe, däp-dessurlaryň iki görnüşiniň iki görnüşi bilen düşündirip bileris. Däp-dessuryň giňeldilýän manysy. Birinjisi, şoňa laýyklykda bu däp-dessur Gurhan we Sünnet ýaly esaslandyrylan dini tekstleri we musulmanlaryň ähli hukuklaryny öz içine alýar. Ikinjisi däp-dessurlaryň dar manysydyr. Bu many boýunca däp-dessur düşünjesi bilen aňladylýan many diňe musulmanlaryň kazyýet işi bilen çäklenýär. Däp-dessurlary öwrenmekden käbir hukuklaryň ähmiýetini inkär edip bilmeris. Däp-dessurlar häzirki zaman bilen baglanyşykly gözlegçileriň gazanyp käbir oňyn netijeleriň bardygyny-da kabul etmek gerekdir. Taha Abdurahmana görä, döwrebaplyk wagt bilen baglanyşykly bolmakdan başga zat däldir. Her bir halkyň öz döwri bilen döwrebap bolmagyny isleýän medeniýetli bir işidir. Döwrüň talaplaryna laýyklykda pikirlenip we hereket edip bilýän her bir millet döwrebaplyga ýeter. Häzirki döwürde agzalan alty gymmatlyklar arkaly, bular Allaha gul bolmak, kämillik, iman, ewolýusiýa, ruhubelentlik we sosializm ýaly esas ýörelgeni ýatanymyzda şübhesiz yslam döwrebaplygynyň nusgasyny döretmäne güýjümiz bardyr. Biz öz-özümize ýeterlik bolup bileris. Gysgaça aýtsak, döwrebaplyk adamlary ösüş döwründe yzygiderli üýtgemeleri we özgerişleri eltip biler. Günümizdäki arap-yslam akyldarlary öz çeşmelerini döretmese, olaryň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmasa we bu düşünjeleriň arasynda döreden gatnaşyklarda täze görnüşleri çykarmasa, hiç birisi filozof bolup bilmez. Şeýle täze we döredijilik düşünjeleriniň bosagasynda araplaryň we musulmanlaryň pikirlenmesine gaty köp zerurlyk bardyr.